e, tichitaura zvenyaya oversight tinge tichitarisa kuti magovernment institutions if we're talking about representation tinoitarisa kuti kuona kuti vanhu mararamiro yevanhu tisitogadzira mutemo mutemo protect the people So from my, from, from my view as a parliamentarians, as, I, as a representative of the people of Rushinga, e, doro rakonzera tambudzika. So ndakaona sekunge most of mama constituents kana kuti nyika imese otherwise nyama inogona kuora ruoko nokusina kuora so sendichimirira rushinga ndakaona zvakakodzera

not kuvakuru chete ukaona pahoriday vana wa 13 years 12 years vakwanikwa vakachimwa doro ukaona ukafamba mumastreets tinofanda kurushinga unoona vakuru vakarara mumabottle store kana usiku unoona vakarara muroti vanhu vachashandi doro raEvue, doro rakutengeswa se sekokokora, doro rakutengeswa se sehupfu hazvisina mutemo. So ndakati ah se ndakaenda kuparliament I didn't, I didn't go kuti nditsvage mari because mari inobva kuna Jehovha, upfuma inobva kuna Mwari. Ndakaenda korepresenta vanhu so vanhu ndivasiya vanhu vanhu ndinofanira kunge ndichirepresenta wachiparara mwari anotipa musoro kudenga So in my committee yandakasarudzwa kuparliament ndichimirira kusada kuparliamentary forum ndinomirira committee yedemocratization governance and human rights so hatigone kutokutungamirira vanhu hatigone kuita utungamiri hwecheketere kana tichitadza kuchengetedza vanhu vedu vange vachitadza vachikanganiswa nemadrugs Ndosaka muchiona kuti mutemo kare kare doro rinobikwa paweekend. Ndosaka makaona pakaiswa mutemo kuti doro rinomwiwa vanhu vane over 18 years. Ndosaka makaona pakaiswa mutemo kuti doro rinomwiwa mumabhawa, doro haribude panze. So kana ndiri MP tichiita oversight tinenge takuona kuti magovernment institutions zvinhu zvatikanga zviri mumutemo medu zviri kuteedzerwa here. Doro haritengesiwe semazhanje kungoti unorona mustreet if you go kubva pano mukaenda kumbari munoona doro riri mustreet if you go kubva pano mukaenda kuna fourth panotengesa pamaterminus emurehwa mutoko mukatarisa imomo munoona kutengesa doro mumakula box mumustreet if you go mukaenda everywhere munoona doro kutengeswa mustreet doro is not for, is not for production doro is for pressure kana mukada kuwerenga pakaimbwa zvimbo zvainzi ramba murume timwe hwawo ndiko kutengera chingudu zvireva kuti doro rinomwiwa nevanhu vanodakira puresha kana chingodo chaitengwa mubhawa doro haringomwiwe pese pese ndo zvakada kuti tiedze toedze kuyedza kuyerekanisa vanhu kuti doro rauraya nyika and im happy kuti mandidaidza kuno kuti nyika ione bozi chakwega mukondo yesadza so vanhu vakanyatsonzi tikanyatsopana pano tichipanana nzeru ndaitofunga kuti ndida kuti ndimobilize some of the mps then ndotsvaga matishirts atinenge takanyora against dark abuse tofamba mustreet bcoz isusu tisu tinoonekwa nevanhu tisu rambe rinoonekwa nevanhu rambe kana rakajeka zvoreva kuti mainsects ese anoenda parambe ipapo

I, uh, I think the licensing issue is, is, is very straightforward. Doro, pane mabottle store, pane manight club, pane chii. It's very straightforward. But uh, issue andiri kuona inhau yokuti hakuna vanhu vari kuzoteedzera kuti paitwe that, that, that, otherwise vanhu vanofanira kuti vachiinforce havasi kuzviona Because tingataure kuti izvo hazvizi hazvizi mutemo haupuwe kunyaya yelicensing. Licensing iripo. Chikundishamisa ndechokuti ko iro doro racho tiita toti tiumbwa tuya tuya kumbobikwa papi? Kana iri ministry yecommerce yakaisa mukuti ngatibikwe everywhere chizopa chii kunyika production if you mean production production president wamunangagwa anotaura zveproduction and president wakaona kuti zvakakodzera ndosaka takazopinda nazvo because president kana wakaisa minister tax force inonge ichishanda ichiona kuti zvinhu izvo zvinge zvingazviperi saka izvozvo tinofanira kubatsiridza president president wakaona zvakakodzera kuti dauro ngariperi mutoriro ngaiperi munhu kana akadhakwa haanyatsoita zvakanaka ndoo zvakaita vanhu president kuti taumba inonzi ministerial tax force isina a national disaster kana zvadaro isusu semamps tinofanira kuti ticompliment maefforts apresident ndosaka makaona right now ndiri kuramba ndichidaro nokuti president vari kuti is on the forefront isusu mamps tisine duty because president the head hatingaregere head chinjanji chitima chimusoro chitima chichienda chegese takangomira chete why now kutaura kuti penza wataura kuti ngatiite minister tax force yokuti tirambidze doro tirambidze kudhakwa kwevanhu but zvinhu zvikuraneka zvichingori zvingotengeswa chete mumastore zvingotengeswa saka now yanga iri pfungwa yangu yokuti tikazvitaura totsvagwa nzira yokuti vanhu ivo vangasungwe sei vari kugadzira doro zviri panze kunze kwemutemo kana mapurisa achizviona tichizvitaura so matv tichizvitaura kana maradio tichizvitaura kana mapanamini vanhu vakuzviona dzimwe dzonguva zvichiitika kurushinga bcause zvinhu zvinogona kuita kumatunhu angu akasiyana siyana but sokuziva kwangu eh, nekunzwisisa kwangu vanhu vava kunditaura kuti aiwa zvinhu zvikuitika kwese kwese but unoona kuti zvinhu kana zvichiitwa zvisiri pamutemo zvikaramba zvikaregererwa zvopesa zvakaita kuti zviri pamutemo nekuti vazhinji vakutongoberekwa kungati kutengesa doro pese pese zviri pamutemo Uyewo kana tax yacho tikanzi tiri zvikupa mari, zvikupa mari ani ari kubhenekisa nemari iyoyo? Kana zvichipa mari, nyika inofanira kunge ichiwana mari yekuti isumukire. Zvino kana zvichipa mari yekuti vanhu vadhakwe, munhu vati munhu aite mari, munhu akubikwa doro racho, nyika isingasumukire, vanhu vesatisara vakadhakwa, zvikubatsira chii? Kana iri tax yacho, ikunzi iri kuwanikwa doro patax, doro haringatika, tingatika doro ngariti setax. ngatiwanei tax mukugadzira mafuta ngatiwanei tax mukurima kwevanhu ngatiwanei tax mukushanda kwevanhu makambani akasiyana siyana but inyaya idoro doro rinomwiwa nehazardous rinomwiwa nevanhu vari over 18 years but now doro rakumwa vanhu vari pasi pe18 years zvaakureva kuti it's more, it's, it's, it's more hazardous rakumwa vanhu vasina kusvika palevel yekuti vamwe doro so now ndasvika zvinhu izvi and ndafara kuti nezvamaita izvozvi zvimuchiisa pano kune vanhu vane dzimwe pfungwa vanonyarara vanoti kwese tingagotaure sei kana mamp watikatuma kumusoro wasingatauri so nhau taakupa mukana kune vanhu kuti vaone kuti tingabatsirane sei kana ari mapurisa vange vasingazivi kuti kuri kutengeswa doro kuchi kuri kumwiwa doro vaanomuono vokuona kuti doro rakutengeswa vakuchitarisa kuti mutemo unoti kudii panyaya yekutengeswa kwedoro

nekufamba achitaura nevana tichiwaudza zvazvakaipira tichifamba tinofamba mumachief assembly tichitaura nemachief tichitaura nemasabu zvakaipira doro zvikonzesa doro kuti doro rii doro machief mukaenda kunana rushinga kunana chief makuni nana chief msambo nana chief nyakusenga doro rinomwiwa paweekend Machief wani kutaura kuchisi chikuma chisi apo chief assembly kuti doro hakuna musha unofanira kubika doro pakati mazuva doro rinofanira kubikwa rinofanira kunwiwa saturday nesunday maticha akamwa doro nguva mazuva emazvikoro wanoga nebhabharasi wanomukira waenda kunotsvaga doro wanoenda kuchikoro wakadhakwa madriver mazhinji maaccidents ari kuitika vanhu vakushauza kuti maaccident ari kuitika chii akuitika sei madrive anosvika pabotoso panodya chikafu madrive anoenda kuseri kunenge kuti panodya panotenga vanhu chikafu anoendeswa kuseri kubotoso kwavanoendeswa nevaridzi vebozi vanhu vanenge vaida mari vanoendeswa kuseri kwanonzi madrive vanodyira kuseri usingadyire nevamwe ko kwanosvika wakapihwa hwahwa vanopirwa chikafu vopirwa hwahwa wonwa ikoku wanobuda imwe wadhakwa makamboona zvinoita madriver emabhazi wanovateka on coming traffic anenge akushanda under the influence of alpha alcohol saka doro rinofanira kunwiwa waini inofanira kunwiwa munhu azorora kumba haifaniri kunwiwa kana mukaenda mukawerenga bhaibheri kuraradza mubhaibheri munorambidzwa But kazhinji pari zvino maaccidents mazhinji ari kukonzerwa nekudhakwa kwouya e, kumhosva zhinji dzekuparwa nekudhakwa mavhairenzi mudzimba akonzwa nekudhakwa pane mavhairenzi akasiyana siyana pane kurwa pane kuno kuti iwewe mukadzi asiya mhuri ya asiya bereki wake arurwa newe wosvika iwewe seven days vakangorara naye hauchisina power wakapera nemutorero kudhara ivhairenzi kuti iwe inokonzwa nokudhakwa wozopedzesera mukadzi iyeyo akuenda kunext door kuna baba kunext door nokuti anenge waita violence iwewe woisa mukadzi yeruka woisa mukadzi yerunyoka apa hapana zvauri kuita wakapera kudhara nedodoro vakuti kwanzi a mukadzi wandamona achihura andaza nekuhura mukadzi wako kana iwewe uchiswera uchidhakwa nedoro iviolence yese iyo so zvizi kutokonzwa nemadrugs zvese izvozvo saka doro ukaona mapari zvino mabottle store anofanira kuvhura kana 10 o'clock bottle store rikigona kuita 24 uh, hours tine manati club anofanira kuvhura manheru manati club akuvhura na 8 o'clock doro rinofanira kulimitwa time yekuti from such time kusvika pasuch time panofanira kutengeswa doro endeni mashops anofana kutengeswa doro anofana kutoziva kuti aya avi license kutengesa doro kwete ngoti doro muhard ukapinda unoona mune doro ukapinda mumavegetables mune doro mukapinda mugrocery mune doro mwana anongotenga doro everywhere nyangwe zvekutaura zvekuti mubotosi mupindwe munhu ari under 18 years doro anongotenga pese pese zvekuti atizoti atitengesa atitenga kupi hazvisina basa bcause doro akutengeswa pese pese saka ndoonawo yatada kutaura kuti laws are there kana pachida kuinfoswa laws ka katisati tateera mitemo yagara iripo yacho hatigoni kugadzira imwe mitemo separamendi mitemo yacho yatagadzira kuti yacho isiri kushanda togona kungogadzira mutemo chigadzira mutemo but mutemo yacho iripo yacho ikumboshanda here but how can you address issue yevana buying alcohol wet consuming alcohol kana uaddress issue yekutenga kwevana doro kana doro rakuwanikwa mumaregistered licensed bottle stores kana tisati taadresa nyaya yekuti doro ritengwese mumaregistered licensed bottle stores in night club hatikwanise kuavoida kuti doro mwana atenge doro because doro riri kutengeswa pese pese doro riri kutengeswa mumashabhini mumba mashabhini kudhara mashabhini aisungisa pane zvino mashabhini aisungise kachasu kaisungisa Kachasi kakasiyana chii netumbwa? Chaka chasi kangofana netumbwa. Kana kachasi kaisungisa ko tumbwa sei tisiri kusungisa?
Yeah, um, see, do you think the, the relevant authorities, Mapurisa and all those who are in these ministries are doing enough

Mm, ipapo manje handigone kuvataurira ndaitofunga kuti mwedzi wenguva pati kutaura panapa waigona kunge watori apa mapurisa aripo totaura vanolicensi mwana ulicensa mabotosi varipo tochiona kuti zvikufira papi because handigoni kutaurira vanolicensa mabotostol Because vanofanira kufamba vachiona mapurisa vanofanira vanofanira kufamba vachiona saka ivo ndo vanofanira kuzvitaurira kuti ah isusu ka hatizi kumaona so kuti nditaure kuti they are not doing enough ndogona kutadza kutaura kuti they are not doing enough vangona kutaura kuti hatina transport yokunge tichifamba tichiona kuti zvinhu zvachona but vanogona kutaura kuti tikutizwa nevanhu vachona but now kana varipo ndovanogona kutaura kuti ah, we are doing enough our challenges ndeyakati ndeyakati but isusu kana tichiona zvinhu zvacheizvozvo isu chedu kutaura kuti tione kuti vane maideas vane kukwanisa kuti tibatsira ndingabatsira nesei nedambudziko atasangana navo

chana cha cha chana chi first year chimurenga tikauya ku second chimurenga tauya mu second mu chimurenga tikapedza tikawina tikavhota tikawina tikarowana nemagananga nemabhunu tikapiwa nemagananga nemabhunu akarowana isusu tanga tiri magananga do takuti nhasi mama afutava kutana nyabani taonana mukoma akatirwira asi tikatadza kunyatsoona kana museti chimurenga imunda taapa fote chimurenga kune vanhu vasiri kuona welfare welfare and welfare zvinhu izvi welfare vanhu vanenge vachikozvira welfare this is welfare iri kuuya vanhu vachingo vakarairwa inozi vanhu vanongoierekana vatoona kuti ah pachisina vanhu vatoparara because mukatadza kuti ndikakuudza yesensus yevanhu vafa netumbwa nemutoriro munzvimbo muvanhu vafa vakawanda ndine brother ndine hama dzapenga nezvinhu izvozvi vanhu vanoparara zvakanyanya saka ndikada kuti ndikuudze kupera kwe 30 years kana ndichiri kurarama kana vanhu ndizorarama ndimi vana vadiki muchasara muchaziva kuti hapasisina nyika nokuti even vana madigiri wacho vakungoenda mutoriro saka iyi ihondo tikatadza kuiona nyika ine chasara isina vanhu zvoreva kuti isusu muno mumadrugs ari kuuya muno haasi kugadzirwa muno doro riri kuuya muno haasi kugadzirwa muno mese madrugs atitaura nezvayo haasi kugadzirwa muno ari kubva kunze achiya kuiswa muno kuti muno tigoshaya pfungwa kana tashaya pfungwa taparadza nyika yedu vanhu vanozoda kuti colonize recolonization ndio mafungiro angini ndisingazi kuti vamwe vanofunga sei ini ndikufunga kuti kutoitwa recolonization ikabisira kuti vanhu ava munhu kana akadhakwa anogona kupindwa mumba maka akabirwa munhu kana akadhakwa anogona kutorwa mukadzi wake akadhakwa sezvo tichatorwa pfuma yedu takadhakwa tichatorwa nyika yedu takadhakwa nekuti ticharamba takadhakwa